Оныкларны керттек күршеләргә. Шулай иттереп, безнең Яңа ел алдыннан корпоратив башланып китте. Алабугадан яраткан кодабыз килде, Сарман районыннан бабабыз килде.
Бусы яры беренче.
Рафил килде. Барабыз дигәч, яшь кияү 13 этаждан сикерде. Шулай иттереп, бүгенге көнне башлыйбыз. Алла бирсә әйбәтләп балык тотарга язсын. Озакламый безнең төп кунак та киләчәк Кыш бабай. Башлыйбыз. Башта бер фотка төшер, өстендә алкоголь, пиво, ракы, А, ул бер кино. Ораклар жоқ. Юк, җипсте өстендә алкоголь. Икенче фотография Әйбәт, малай, әйбәт. Сауныны бабай матур иттереп ясап куйган. Искиткеч. Яңа ел алдыннан чыршыларын да куйганнар. Вы приехали. Менә шундый күркәм өйгә урнаштыгар. Яшь кияү менә бәрәңгеләр әрчеде инде. Һә җылы-җылы суган турый. Рафил монда әзрәк җыештырып ала әле. Табак савытлар җуып алыйм ди. Рафил да бөтен эштә килә инде. Озакламый менә бу казанда уха пешерәбез. Идә жуу миннән инде. Идә тормыш иптәше юса, кунакта обычно мин жуам. Барган җирдә чисталык булырга тиеш, пөхтәлек булырга тиеш. Хәзер жуып чыгарабыз. Дусларым. Мотор, поехали. Хәзер Башкирия бит инде безне бик начар иштә. Моны монда чыраграк бит инде. Хәзер үзебезнең балыкчыларга чыгып карыйк әле. Так, куда, куда? Первый, первый, второму. Короче, мунча ягылган. Ухага бәрәңге, кишерләр салып, шулпа куелган. Инде безне ит кыздырырга учак яна. Ничек сезнең хәлләрегез?
Все, хәзер скоро кайтабыз.

бәрәңге, кишерләр салып чулпа куелган. Инде безне ит кыздырырга учак яна. Ничек сезнең хәлләрегез?
Все, хәзер скоро кайтабыз. Сауныны ягып куегыз.
Ага, аңладым. Балык бар, сауны ягылган, барсы да эшләнгән.
Нигә болай иттереп балык тотмаска? Ничек дусларым, хәерле көннәр. Ярар, идәннәр җудык, анда җыештырдык, мушаларны жактык. Ну инде балыкка төшерергә пары. Пал Палыч үзе кайтты. Моның өчен достойный кешеләрне э, не э, шундыйрак э, яхшы кешеләр килсә мин бик шат булыр идем. Бу молодцы, даже яннәргә хәтле жугансыз, бөтен нәрсәләрне жуып бетергәнсез. Мондыйлар бигез, но молодцы. Монда начар кешеләр килгәне юк инде. Рыбаклар алар Э, шундый яхшы кешеләр генә дә түгел алар э, нәрсә бер нәрсә э, сугышка бара торган зыяратлы кешеләр алар защитники родины будущее әйе так что без сиңа белән по любому рәхмәт әйе моннан киттек әйе рәхмәт рәхмәт папаш әйе менә моннан мине дә төшерә әйе менә менә менә папашның менә шушындыйрак инде монда фаза инде фаза инде була инде бу балыкка любой время года монда мондыйрак сүзләр Килегез, рәхәтен күрегез, әйме Пал Палыч? Мукасына җагырбыз, вопросы нету. Алдан әйтсәгез, снега хоплар да була, вопросы нету, любой время года. Үзегез яхшы булса, үзегездән дә яхшы булабыз. Ник вопрос, замана шулай. Яхшы вакытта туганбыз. Әйе. Иркен вакытта.
Хәзер инде кеше баеды, хәзер инде кеше жал итәргә тиеш.

Менә шушындый кешеләр булганда, әле безнең татарлар да яши, безнең балык та, барсы да була. Кешене чакырга сине полнасынны булсын, аны нәрсә җүнле булмаса мен чакырып та тормыйм. Әйе. Шулай да бит инде.
Әйе, шулай шулай.
Шул итәрәк. Ярый көн үтә бит инде. Без балыкчылар янына төштек. Пал палач үзе үзе төште менә. Контрольга алырга. Балыкчылар монда балыкта.

Даже балыгы да бар бугай аның суда. Күргән юк. Булар, булар, булар. Сыңарга калдык бүген. Моны нишләп кыласың? Нормаль ятам. Менә инде иркен булып мына карагыз әле. Ой, монда күңелең киң булса, монда балык кына түгел, әллә нәрсәләр табырга була. Күңелең киң булсын. Монда обсуждение бара. Балык каяләгән икән дип. Кая куеп калдырган микән дип төнгә? Бал-бал чыкты сөйли монда.

Пал Палыч үзенә чакырды. Бер-ике сүз әйтеп китә хәзер Пал Палыч. Без шатбыз, потому что байлар бөтен поверишне алдылар, килделәр. Зачетны матур өйләр ясап бетерер. Үзләренең яңа техникаларын, яңа катерларын, яңа сиңа халыкларын күрсәтеп, безнең авыл халкын инде үскә күтәрде, бөтен халык шат. Юллар салдырып бетерделәр безгә. Бик рәхмәтле без сезгә. Килеп шулай безне булдырдыгыз. Төшереп алып менә минем күршем Әрмән. Бик достойный, бик яхшы кеше, булдыклы кешеләр. Буя килеп күрсәтәләр. Күбрәк булсын, килсеннәр. Бүтән кеше бай булсын, кеше бай булса, без бай булырбыз. Менә шул.
Монда кыскасын әйткәндә, килсеннәр, бу йортның рәхәтен күрсеннәр. Менә рәхмәт, молодец. Шуны кешеләр шунысын эшләп.
Амин шулай, амин шулай. Хәзер өйгә кайттык. Слышишь?
Ага, ха, первый ашыйк әле. Первый, первый, второму. Как там, как там дела?
Прекрасно. Дрелим.
Ага. Яра, озак тормагыз инде, яме. Монда инде мунча да әзер, барсы да әзер.
Пал Палыч, ул безнең мунчаны карый.
Сорады, Промоидлар бармы да юкмы? Хәзерге вакытта, может быть, юктыр, но они могут быть. Ярар, хәзер сорармын. Ах, монда улов күренмәй инде. Монда улов күренмәй. Монда капчыкта улов.
Монда, монда, монда, монда. Кайталар менә, кайталар.
Здесь, здесь, здесь, пера, пера, втором, везде, здесь, здесь. Монда, монда. Хәерле кис, дуслар. Әле безнең бер генә Партия балыкчылар кайтты бит. Хәзер икенчеләр артыннан барабыз. Ильфат, Ильфат, прием, прием.
Әйе, брат. Без монда 3 көн уже йөрибез. Ашаусыз. Сусыз балык бар. Суда.
Олле, жырактан безнең җегетләр килә. Баһадирдай җегетләр, татар җегетләре. Хо-хо! Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Ат кызы кебек.
Ничек кәефләр? Ә бүләкләр Бик монда. әйбәт. Бүләкләр, бүләкләр буламызмы бүген? Ә, Бүләк. Ярты чиләк балык.
Беренче партия кайттымыз, икенче партия җегетләр. Бер капчык тегендә калырлык. Әйе, Нидәргә, замарыр нидәргә. Балык, балык не главный, главный участие монда. әйе.
Яхшы кешеләр, погода шәп. Әйе.
Кәефләр әйбәт. Ял. Э, Ял для души. Все, все, давайте, айда, муша кырык, айдагыз. Ага, ухада балык та күренә. Димәк, процесс пошел. Рафил монда бутерброд ясый. Әлләлә, барсы да урында бабай. Ашарга, ашарга. Куда монда колбаса сыр кисә. Барсы да урынында. Ой, җегетләр безнең бик кызу муйча керәләр. Җегетләр, ничек анда хәлләр? О! О, бу җегетләрнең кызулары. А, так. А!

Сәзгә чыгарга булдык. Әйе, менә балык кыздыру процессы бара. Без бит инде ухалар пешердек, мунчалар кердек. Хәзер инде әзерәк саф һавага чыгып, ык буенда балык кыздырып алыйк дидек. Илфат, ничегрәк безнең кәефләр?
Э, балык кыздыру Аллага шөкер, әзерәк тавыкка да Әзерәк тавыкка да ошаган, Аллага шөкер. Э, менә 6 кило тавык тоттык. Акой. Акой. Акойында Элфат майына бутап, Элфат майына бутап, менә үзебезнең тавыклы балыкны кыздырабыз. Аллага шөкер. Юк, мин Сез инде сез сез инде кесәгезгә тыгып бер балык алып кайттыгыз Ухага. Бу балыклар кайчан буласың инде? Бабай әйтеп бит әле шунсын. Бана Тоткач.
Ие, Илфат сүләве буенча, конечно, тавыклар белән бер төсен бергә бутап бетерелде ул. Бу балык бу. Просто тавыкка шаган гына. Ну, бу э, ниле балыклар тотуы бик авыр булды. Байтак җи- җирләрне йөрдек. Без Табыш та бара- бара булды.
безгә. Табыш та И, монда инде Дусай кичүгә чаклы барып җиттек без. Аюларны үтеп. Аю, аю, аю кырда калды инде, атса бик ул, бик улга таба бит ул. Теге якта куян калды, бу якта аю калды, авыллар инде. Ә без инде аларны җәяүләп үтеп, менә әкрен генә. И, менә шушы бу балыклар, болар инде малай судак Суда менә болар кырда кырда торсын инде. Бу балыкның исеме дә аның бер көндә өлмәде. Э, аны инде Илфат әйтелем дигән ие, ну әйтмәде.
Иртәгә буладыр бит балык. Менә иртәгә ала бирсә була, иртәгә балык була. Ана барып инде үзләр әйттеләр, акыра-акыра киләбез диделәр. Ай, кич, э, кич түгел. Иртәнгә таба Иртәнгә балыклар таба. була алар. Ярар, алайса иртәнге биштә көтеп калыгыз. Кемнәр бүген җокламый, иртәнге биштә Алла бирсә связьгә чыгырбыз. Балыклар буларга тиеш. Булмаса инде чакырсагыз була теге тиешле органнарны. Хәерле иртә, дусларым. Монда иң-иң баһадирлары, иң-иңләре генә калды инде монда җегетләрнең. 10 кешедән 3кә калдык. Калганнар каядыр? Ходай үзе генә белә. Ләкин без инде юлны дәвам итәбез.

Бар деген. Рафил килсен буранга утырып. Рафил
судак. Попробуй так я. 20 килолы.
Рафил. Бар мында бар. Без 18-ны куйганы юк бит. Буран белән килерсең.

Кеше весына карап распределим, давай, сиңа иң зурысы. Давай, ничек рәс синең кәефләр? Нәрсә әйтеп китә аласың? Настроениеләр күтәреп китте. Бүген беренче балык, иртән алтынчы ярты хәзер менә. Ну, күңел булды, әйбәт. Әле тагы берәү бар менә. Атылган, аны барып карыйсы бар. Барлыгы 18-не куйган иде, әйбәт. Әйе, 18-не куелган иде. Менә Килага якын инде. Все, считай, бушка менә бер кило булып. Все, яхшы, яхшы, приняли, приняли. Все. Беренче этап. Тәмам. Хәзер икенче этапка күчәбез. Кар матур гына ява. Табигать искиткеч матур. Суыклар китте, бураннар килде. Фатәле ашарга пешерәсең. Бүтеге исән калучылар нишләгән анда өйдә? Рациядән тавышлар килә. Или икенче ваннам ул башкир яманда сезгә чыга. Үшенче ваннага күчереп карагыз әле, кичә урыслар да кушылган иде бит.
Тишәргә тишек бетте. Тишек тишәбез.
Ә икенче тап башлана инде. Әйдә, бабай. Ага. Авылдагы этләр дә торган тавышлар килә. Ярар, самавырдагы шиләрне сала торыйк, бераз сәгать торасы булыр әле. Кая китте инде бу Рафил, а? Рафил! Эх, үтеп китте бит инде. Так, нәрсәдер бар әллә бабай? Кая әле?
Кемдер йөри монда. Кем килгән безгә кунакка? Олой! Сарашка. Матва дип атала инде кайбер җирләрдә. Әйбәт бу. Шәп. Кайбер Бер нидеп тотабыз инде моны, бер табалык. Алла бирсә.
Әйе, башы башланды.
Кыздырып ашарлык була бүген. Әйе, болай булса була, болай.
Тормыш юлымда булды бары да, кышта яңгыры, җәйдә кары да.